Intwe mwanyagetinge naende nerituko rinde twakonyorana ase ekeoroki mang'ana eke, to togenderere nayio tware gwatoka korwa moiso onde ase enogo yaito, enogo yaani konoga omonwe oito. Naende nabeire na nkoba nkobaerera ng'a enogo yaito totanye rende tinabo oranyore egosira na obomaene. Ekiagera amarieta amange togokwana na konoga bono tari aria aito tware konoga. Nama igo ntobwenerete komanya amarieta aito, twamanya ndiri riria yairirwe, erinde tochake koyatumia, tochake koyairora. Morana naki amaiso ane aba emambia ya bono buna togochia estudio, amang'ana togotebiwa mogokora sikagu namange, Buna bono aria nyabioto amang'ana aro amakong'u omwana asibire emiaka emerongo ebere buna natibongete oyonde ere oborimo, oyio otibogetwe amang'ana atubokire bono abanyakenyoro bamanyire obomaene, omwana otokire okwete egesima ime, baminto abagusi baminto. Moiso onde totebigwe omosacha oyio okorina esese. Rero totebigwe omwana orotirwe egesima ime. Totebigwe oyonde osibirwe gose ebitina bioka ase eng'encho are korosia gose na amandazi buya abanto bamwanchire noo bakogora ebinto mwaye eduka. Ebitina ebitina chindamwamu chimoko. Minto mwanyagete inge. Mware gotuabera. Totware ensoni. Nomanyete nekero ogokora igo, ogokorera omonto bobe, okong'ainereria omonto ose bw'emiaka emerongo ebere, okong'ainereria buna omwana are ng'a ng'a are iga atibongete omwana bw'emiaka kianda, na omwana oywo ore emiaka kumi na saba. Bono igo omwana oywo onyorire omwana, obwenerete koba oria orasibirwe, obwenerete koba emiaka ikomi na ebere, ng'ai rende akorusia omwana ore emiaka ikomi na ebere? Omwana orutirwe egesima. Nyasaye, ngoro yaito teri korara. Tsokoro chiaito nchiri korara. Ekero okogosera omonto, ekero okobekera omonto egento ki'oborimo getaiyo, igo gegokoiranera naende giagochenena kwamanya kororekana bono aye boronge buna aye ning'o? Gaki abasacha aba na abakungu aba, mobwate ebitina na abande, mobwate emoko na abande, mobwate ribero na abande, mobwate endamwamu na abande, gaki minto mwanyagete inga, mware koranyatiga aya gose ntwaba gesaku gesikire. Ebinto ebi mogokora mbiri mbiya, bono nyabiotoeti ogete. Etiogete, buna togokwana iga, etiogete, ko tari aywo tware, inche na ekegusii na enogo yaito, ekegusii eki ere ntagete momanye. Lakini ase okomanya ekegusii eke, goika na eching'encho chiaito, Tochimanye chimbu chi'omogusii nchiarenge igo. Chimbu chi'omogusii abanto baanchaine, bamenyete amo, eamate eanchaine naende egokonyana, tari korigeria oyonde amang'ana ataiyo na komokorera obobe naende gose na entakana akare, ebi bionsi pi tata aye na baba aye, aye ominto aye. ekero okobanga kwarosia omoroberi bw'ogochanda omonto onde gose na ebi- ebiasara biaye kwarorire bia- biabeire buya, ekio naye gegocha giaita oria obuchere. Tiga natigere agwo, ekiagera eki na ekiaba naki moroche amaiso aa- a- aroreire na obororo, ekero okomanya na omwana osometi, Gose omwana omanyete naende obwate obongo osibirwe bosa emiaka emerongo ebere. Oria abekereire bono onyorire omwana miaka ataraika miaka kumi na mbili omwana orutirwe egesima bono ebi bigocha igo bigocha Nyasaye akobicheng'enena biacha engori ekobireta iga biacha igoro biacha. Atoirane ase enogo yaito togenderere goe goesemia. Amarieta nare atoreteire amang'ana atantaine ata yaani twatantanirie amarieta nonya na ekero ngotegera nonya ne nonya ne chiredio na kende nonya na ase abanto bakogamba na ko na kogayana amang'ana nanyoe na ebinto mbire twebire ekegusii ekiere. Buna bono, moise gotegerera amatangaso korwa chiredio mono, igo okoigwa bagoteba ng'a omokungu omoboraka Minto Mwanyagetinge, enka nere omokungu bw'ekegusii. Omosacha obwate enka, oyio nomosacha obwate omokungu. Naende nabatebi nabaerera, omosacha agotwara omochie, omochie nabo ogotwara chinka chinyinge, yaani abakungu abange. Ekero omokungu arire omosacha, eki ne ekegusii, iga akorokwa omotakaanwa, omotaka. otagokaanwa. Eki, ase ki? Oriire omogaka oye, yaani omosacha oye osirire. Igo bono yakorokwa omotakanwa. Omosacha oriire mokaye igakorokwa omoboraka, omoboru enka. Nere okorokwa Omoboraka. Amang'ana aya ngototantania are mono nonya nabararia be chiredio na ebiorokia mang'ana ebi, ngotantanigwa more ekero mokobeka ama- amatangaso igoro y'abanto basirire gose abanto bakure. Igo tiga torende ekegusii giaito korwa ere aye manya buna omoboraka na omosacha orire mokaye, omotakanwa na omokungu orire mosacha oye. abagesi baichoire, omogesi ning'o? Omogesi nomonto. togoteba ogesete, ogesete nyomba otari gochia ande korigia gose naye nerigeria monto ogocha komokonya. Omogesi na omosacha bwangire konyuoma ko emiaka yaikire, nabwo tokoroka abagesi. Minto ngotantana tore buna mwanyagetinge. Ekero ogochaka goteba ng'a tata ominto nantomete iga, indisabe oyomino, iso indiabe oyomino. Ntori goteba ng'a tata ominto, erieta tata rioka nigo risaine goteba ng'a abanto bamanyire oyio niso. Bono ekero ogochaka ng'a tata iso nabwate abamwabo tari aye, aye noyo oye. Igo niso, ntata. risaine tori komenta kende. Ekero atari na tata abanto bamanyire oywo niso. Inki okomentera ominto ekiagera tokoba omwabo. Agwo nao abagusii twatantanire. Ekegusii kemanye manya enogo yao eh ng'a baba ominto indi nyoko abe oyomino. Nyoko akoiborete. eh, nyoko iga akoiborete, ekero akoibora takoba omino tari omino. Abamino mbaroo baria bandaiborete, koigwa more borie ekegusii, gaki manya enogo yaito, igo iso na nyoko mbakoba abamino, mbabwate abamwabo, mh. Ng'a oria ibabe omwabo nyarebe. Baba omwabo nyarebe ekegusii togoteba orii ng'ina. Orii ntata omwabo nyarebe um orii nise. Aye twagotebia oywo niso, ere twateba orii nise. Aye twateba oywo nyoko, ere twateba naki? um ere twateba naki? Minto twa- twa- twa- twebire ekegusii giaito, twebire bobe naende ngosari tore, moiseke ominto, ntwanye goteba moiseke ominto ekiagera moiseke. Ndirigwatorwa ase omonto ochiire bwoye. Omonto ochiire bwoye orure seino nigo tokomoroka mosubati ominto. ntorigoteba ng'a Babu mwabo, igo togoteba nyoko. Naende nyoko ndie anya koba na nokorama. Nyoko riokoramu igo riruete ase egeswahili. Geswahili tari kegusii. Ekegusii nyoko nyoko. goteba buna baba ominto gento buna eki nkeiyo na baba omwabo gento buna ebi nkeiyo ng'ina. Nkorengeri minto monyiwete momura omwabo nyoko ntori goteba buna ng'a momura omwabo baba yaya oywo mame ekegusii oywo. Mame, gaki mwari gwancha toitwe namang'ana aya, erinde toyaerere buna abagaka bakoerere bakoegerera ekegusii, mbagenderete gotorikera ebitabu bigotoe bigotosomia amang'ana aya, naende ebitabu ebi kamoranche bikore, bikore amang'ana aya moyanyore ekiara twayabekire amo chintunde chinyinge naende togenderete koyasangereria erinde enogo yaito tesira. Intwe buna abagusii ah momura omwabo tata uh-uh atogoteebia tata moke, ekegusii ekiere, ekegusii ekeronge. Ntori goteebia momura omwabo tata, yaya ntata moke gose momura omwabo iso, iso moke. Tori goteba ng'a momura omwabo iso yaya, ekero togoteba iso moke. Eki nakio ekegusii ekiere minto mwanyagete inga. Tiga tonya gosomania iga, tonya gosomani naende tomanye. Ekiagera ebinto ebi. Ekero tokonya gosira korwa enogo yaito, igo bono ngosiria tore oboroso bwaito, na echingako chiaito, na oyio torentwe buna omogusii ore korokwa mwanyagetinge. Omwana bwa omosubati omomura, gose omwana bwa omomura gose omoiseke. otokomoroka omoigwa, omoigwa, ekio nakio ekegusii ekiere, ng'ina iso gose ng'ina nyoko iga akorokwa magokoro, ekio nakio ekegusii ekiere, ooh ise tata gose baba iga akorokwa sokoro. Sokoro. Omwana bwa omomura gose omwana bwa omoiseke nigo akorokwa omochokoro. Ekero arure omochokoro, omwana bwa omochokoro nigo tokomoroka omochokoro oria. Omochokoro oria onyore omwana onde. onyore egechembene, onyore egechaine. aya namarieta agotumeka iga boira boira, lakini tokonyatumia bobe, minto mwane getinge. Ritinge ritinge ning'o? Ritinge na omosubati okombogana otarire isiko ya mwaye. Omokungu otamire bwoye okonya kwomboga na siko agwo nigo tokomoroka ritinge. Omokungu otari konyora abana nere tokoroka omogomba, ekegusii ekiere. tari korokwa iteba yaya. Riteba na omosacha otari konyora bana, timanyeti gose monyigwete igo mwanyagetinge. Aya agototantani na amake, tochake koyaerera onsi ntogokora, lakini otakorenda gaki, motare korenda aria amake twamanyire toyatatere na koyarigereria. na koyabenora, ng'a erinde abana baito ekiara eke kegokina kemanye ekegusii ekeronge. Ekiagera ekero omanyete omonwe oino buya, igo okoba igo okoigwa buya nonye na ekero okogaya okogamba na abanto. Abakungu banyomire na omogaka oyomo, gose omosacha oyomo naki bakorokana, ebakorokana baibori bamwabo, bakoiborerana, kiaro omogaka noyomo, nanyore omonto okomboria amang'ana aye onga kumi sana, na ng'ina iso na ng'ina mokao, gose ise mokao, gose ise omosacha oo, ng'aki bakorokana bakorekana korera. Ondererete, na inche nkamorerera, bono twatwarire abana batoo abachukuru. Na gento nkeria ekiya ase omogusii, kebuete kworora abachukuru bao, naende ekonyarekana ore abachukuru oria. Yaani okoigwa buya. That is the satisfaction of life ase omogusii. Nonya nkoenda more ebirero, ngotegerera more momanyete. Banto mbari gocha bwoo, babori na nagachete buya, nakorete ki, egento abanto bagocha aba bakobori na nabwate banto, abanto aba ng'ai bare, ing'aki bachokire. Eki naki kiarenge ekenene. ekenene mono ase omogusii ominto. Minto mwanyagetinge aya agotoikera ase chinyomba chia oboraria na amakong'u. Nainwe abarari manya ekegusii ekero mokogayana gose ekero mogokwanera abanto gose mokoerera amang'ana manya ekegusii ekiere. mwanyabeka beene, kere kebe ekiansu nonya na abanto gotegerera. Ekero ogokwana ekegusii ekiya, igo abanto bakogotegerera mono kobua ekero mogoeta naki agoo gose ng'aki, gento nkianya koba kiagoo, egento egio ekoba ekiago. Nyasaye tiga anye kobasesenia engoro tiga ebarore, ng'a erinde mokeyie ebibe, momente obuya ase egesaku giaito mwanyagetenge. Ase riria rero, tiga nkorere iga agwo, toragende goitona omogano oywo, bwa omwana osibire, kanga bono omwana oywo are emiaka ikomi na ebere, omomura nasibire emiaka emerongo ebere, buna namotibongete, eyio yarenge oborimo korwa ng'ina moke. Mbobe sana, minto mwanyagetinge, gaki totari gweancha, gose ntwanchwe, na ebikoru biaito. Totare gokora ebikora ebironge, ntotumpaga na goturutumba egesaku giaitu mwanyagetenge. Nabasoroire, oyo nomwarimu obi nonyambane. Mbuya mono.